na mixo yi tana ku mamukela matsonga ma chenana etindhawini hinkwato leti mi nga kona vito ra mina ku ri jaha ra mihlengwe Jeremia Mabasa eka tikelo YouTube channel before hi vulavula swo tala masito leswi mi faneleke mi swi endla ta kombela mi subscribe mi tlhela mi tlilika xitlokwana leswaku channel ya hina yi ta kula ya ndza ya mahlweni na swilo hinkwaswo leswi hi nga ta va hi kha hi swi posta laha tivhidiyo tinsimu na mahungu mi ta swi kuma hi ndlela yo olova namuntlha esikwini ra namuntlha um afrika-dzonga machangana ya ka hina hi ta va hi kha hi ya langutisa mhaka yin'wana timhaka tin'wana timbirhi ni ta ti komisa ku endla leswaku hi nga biwi karhi na lava nga ri ku na data van'wani data ya vona a yi pfumeli ku va nga vona swilo swo leha yi ku yi va yi ri tsinini hi xitalo so hi ta va hi langutisa mhaka yin'wana hi ta ya hi vulavula hi mani hi mapele the boss so swi ta endleka ku ni rhandza ku vulavula hi mapele vanhu va ta za i kasi kulukumba lowa topic always mapele the boss so lexi nga va xi endleka mapele the boss ni ta vulavula hi mapele tut na nice records Nice rikhotso hlavutelo nice rikhotso i kulukumba luyani vo tala va n'wi tiva vo tala va n'wi tivi munhu loyi a nga underground too much ka timhaka ta music mara loko swi ta ka timhaka ta ku producer music is very good and talented that guy so hlavutelo nice rikhotso i kulukumba loyi a nga va tlanga album ya nice ya ya ya mapele leya jim gerila ji mi ta ji mo na liya thishu liyo u nga teki thishu u yi endla ta mapele ta album to tala tirha swin'we na nice records na mani na steven makhongela ku ri kumba leyo tirhi na vanhu vo tala swinene xigazini mara vanhu vo tala va swi tivi album liya yena ya ya mapele u yi tirhini swinene misa luya ni twa yi munhu loyi a a nga close a nga close swinene na mani na na na mapele so esikwini ra tolo hi vonini ka facebook nasir khotsa a posta a vulavula ku mapele wa n'wi sukela swikwinini mara loko hi langusa a nga vulanga u n'wi sukela hi yini swi ya swi kha swi ya tlha posta swin'wana hi mapele ku komba ku xikarhini ka vona va ku ri kumba lavawani ku na ku holova ku nga kona mara loko hi kha hi vutisa na lava nga n'wi vutisa na loko ni hlaya ti-comment a nga swi vuli ka kwalaya ka public ku endlile mara swi tikomba mapele yi nga ku u n'wi khunguvanyisini hi ndlela leyi u n'wi kwatisini ma swi twisisanyana loko munhu a za ku la ta ku komba ku ni mani swi ku yininiyinini wa delela a ni ku vo ku hembela ku wa delela u na vun'wana u childish sweswo taniya swi komba ku swi kona va nga famba va swi vulavula hi nice record or swin'wana nice record a nga swi twa va ku swi huma non'wini wa mapele hi nga ta hemba hi nga ta nghena tikhod hi nga ti tivi hi ku a hi swi tivi ku te yini mapele ka nice record mara swi tikombenge ku between vona va ri two ku na mhaka yi endlekaka unless it's a marketing strategy swi endla nga ku va le ku holoveni ku lava ku vuya tigemini but loko ni vona swilo leswi swi kombeka mhaka leyi serious cause eku sunguleni loko na khale ni ri na nice rikhotso ka ka ka Facebook a ndzi zangi ni n'wi twa even a single day a congratulate Mayengani or ku vulavula swa nice hi Mayengani a ni vuli ku n'wi vulavula swo biha ni vula ku a vulavula leswo Mayengani na loko humesa album a yi rate no ni twa leti a ti rate ku to Mister Post Joe Shirimani ku komba ku Benny Mayengani is not a favourite ya mani. ya nice rikhotso mara today u postini ku ni fana ni future ben mayengana and loko u langutisa ben mayengana mapele hayi xikimi a ti twanana leswi komba ku between mapele na nice rikhotso se ku na nyimpi yi nga ta va kona loko vo za ku va lava future na ben mayengana swi komba ku va lava ku hlasela se ku lava ku hlaselaniwa se question leyi nga na yona magaza i ku xana ku nga va ku yo endleka yini loko ku ri ku mi ta va na information hi vonisana mhaka leyi matsonga machangana lava ku comment u nyika information leyi nga ni ku hi vulavula mhaka leyi hi vonisana yona ku ya mahlweni a no hundza hi kona ka mhaka leyo ku ri swi nga mara lexi ni nga ta ndza xi vona i think so ri ku yi veka ndlela leyi loko ni langusa pele chudi munhu loyi se a tshamaka a ri minon'weni too much hi ndlela hi ndlela yo va kha a sungula vanhu that guy like wa ni tsakisa wa ni heta miza liyani a sungula vanhu loko mo langusa i munhu loyi a hlokolozaka a ku hlokolozaka loko do kuma u nga ti ya ni pele chuni a ka music u nge vuli se ya hi swilo sweswo na ni ta ku va kha endla music wa yitsonga u nandziha misa lweyi so ya hi black ka gaza ku va hi ri na vanhu vo fana huma pele the boss xin'wana xi nga kona matsonga ka hina ni voni ku ri na mhaka yin'wana nge le ti nga le ku trendeni swinene president mayengani loko langusa hi vhiki leri a va fa va humesi hi rona album ku na gigi n'wana va buki ka yona na na phosa tiko ra jehova na satan mr post hi loko vona va tithakazela seni va tivutisa sweswi president mayengani va ve va khazela gigi leyi va nga hayi i kona yin'wana yi nga organize yi endliwa ku lipopo root ti-organizer ta kona yi va gagaxi ma n'wi tiva izo domain ku organizer tigigi mara ku vi president ma nga ni ku vi na mahememe va ku loko ku ri na mister post vengeti na tibouncer tin'wana va ri yini hambi mahosi bouncer a ni swi tivi tira kona ni nga ta famba ni hemba ni na na swa swi nga ri swona se xana ku nga va ku ri yini xivangelo xo beni mayingani na mister post loko president mister post a rhambi ka tigigi va ku havayi machangana ka hina swi nga va ku ri ni xivangelo xo ku tsona un'wana rhama ku a ya tirha tirhela ndyangu wa yena ems the post va nga rhongo i beni mahingani va nga rhongo na loko u langusa ku na vhiki rini leri album yi nga huma hi ro mr post va endli video va ku ni va lava va ri three a ni la ku va hlangana ta va ba va ri three hayi ku ba hi mavoko hi music a va banani hi mavoko lava va banani hi music hi nghoma va ku ni lava ku ri beni mahingani na josh rimana pris rhangana ivi va tlhela va vula marito man'wana ku loko munhu a tshika ku bifa a ku mi ni ta tshika ku bifa beef ni nge tshiki ivi loko u langusa president ya album ya president mayingana ku hana nghoma yin'we yo bifa munhu i album ya kahle yingiseleka leswi vula yini ke president mayingana a va ha lavi bifi va lava ku yi hela must the post va lava bc continue mara loko u langusa hi sayiti leya rin'wana must the post president mayengani loko a rhambiwa ka tigigi ve ri loko ku ri na must the post aniyi and obvious vinyi va gigi va tala mayengani a va kona ka ka gigi liya va nge tshiki mayengani va teka must the post a ni vuli ku must the post u le hansi ka mayengani or something a ni tekisayiti no kombisa ma twisanyana or president mengani loko va ku mr poster va n'wi lavi ka tigigi vo lava ku kulukumba luya a nga kumi mali a sogola a stragila i ko va sele or swin'wana ku un'wana makwerhu a nga va kha endla mali i yini xana bifi leyi ku ya hi n'wina matsonga ma ka hina yi languseka yi ya kwihi yi ta hela kahle ku gcineni bifi leyiwani

so hi swona namuntlha siku ra namuntlha ni mi khomi swona ni ri jaha ra mihlengo ni ta ku ka n'wina a hi subscribe beni ku youtube channel ya hina yi kula emahlweni hi ta phamelana swin'wana na swin'wana ku vonisana a hi vonisaneni ka ti-comment xirhanti league channel ya hina yi kula emahlweni hi kona